Dyma penodau o lyfr Y Gelyn ar y Trên gan T. Llew Jones. O Constable Llewelyn oedd yn gyrru, a'r inspector a Guto'n eistedd yn y cefn. Nid oedd awydd siarad rhyw lawer ar, ar un o'r tri. Meddyliai pob un ei feddyliau ei hunain, Meddylia'r Cwnstabl tybed a oedd ef yn mynd i gael y fraint o ddelio â'i lofruddiaeth gyntaf. Nid oedd yr un myrdr wedi digwydd ym mhentre y Maes Gwyn yn ystod y deng mlynedd yr oedd wedi bod yn gwnstabl yno. Os oedd y crwt yn dweud y gwir, oes oedd yna gorff marw? Pwysodd ei droed ychydig yn drymach ar y sbardun. Meddyliai Inspector Lewis fod stori Guto yn un rhy anhygoel iddo ef allu ei chredu. Ac eto, oedd y crwt wedi swnio fel petai'n dweud y gwir. Roedd gan yr inspector ddau o blant ei hunain, ac fe wyddai'n iawn fel roedd ei dychymyg yn gallu eu twyllo weithiau. Credai'n siŵr mai dychymyg eto oedd wedi eu dwyllo. Ni chredai ei fod yn dweud celwydd yn fwriadol. Beth bynnag, trwy finoculars, o bellter, roedd e wedi gweld yr hyn welodd e. Yn rhyfedd iawn, roedd Guto'n meddwl am ei fam wrth i'r car mawr lithro'n ei flaen, Teyrna'n siŵr y byddai hi'n dod i wybod ei fod ef wedi mitio, wedi cadw draw yr ysgol am ddiwrnod cyfan. Ar ôl dod o hyd i'r corff yn ymyl y lein, fe fyddai ei enw ef yn y papurau, a phawb yn gwybod yr hanes. Gwelodd y gât y cae fan draw a'r arwydd yn ymyl y reilffordd. Fan hyn! gwaeddodd. Arafodd y car a stopio'n ymyl y glöyd. Aeth y tri allan o'r car a cherdded at yr arwydd. Roedd yr afon ar y dde iddyn nhw a phont y reilffordd yn ymyl. Suddodd calon Guto wrth agosáu at yr arwydd. Gallai weld yn glir nad oedd yr un corff marw, nac un byw chwaith, yn gorwedd ar y borfa yn ymyl yr afon. Fan hyn roedd e'n gorwedd! meddai Guto mewn llais bach. Ac roedd e'n gwrido. Edrychodd y ddau blismon yn syn arno. Wel, meddai'r constable, ble mae e? E? Dyma'r corff. Mae e, mae e, wedi, wedi mynd, meddai Guto'n gloff. Wedi mynd, ydy e? Mynd i ble, dwed? Falle fod e wedi mynd adre gael te. Falle bydd e'n ôl cyn bo hir. Ond roedd, roedd y fan hyn wir i chi, Tybed guto? Edrychodd yr inspector, gan ddisgwyl ragor o stŵr gan hwnnw, ond roedd hanner gwên fach ar ei wyneb ef. Yna, a'i lais yn dawel, dywedodd, Fe ddwedest ti i fod e wedi marw, guto, felly all efe ddim fod wedi codi a cherdded bant. Ysgwyddodd guto ei ben yn anhapus. Roedd ei feddyliau'n gawl i gyd. Roedd y ddau blisman yn credu ei fod wedi eu twyllo, ond roedd e wedi gweld y cyfan. Y foment honno, teimlai'n ddig wrth, wrth y corff am ddiflannu mor sydyn. Fe ddylai corff marw aros yn ei unfan. Doedd ganddo ddim busnes! Ysgydwodd ei ben i geisio cael gwared o'i feddyliau dryslyd. Ble yn union oedd y corff yn gorwedd, Guto? Llais yr inspector. Daeth Guto ato'i hunan. E, fan hyn, syr. Yn amledd yr afon, fan hyn. Plygodd yr inspector i edrych yn fanwl ar y llawr. Yr oedd yna olion fod y borfa fer wedi cael ei gwasgu i lawr dipyn yn y fan honno, roedd hi'n amlwg fod gwartheg wedi bod yn pori yn y cae'n diweddar, ac fe allai un o'r rheiny fod wedi gorwedd yn yr union fan honno. Na, doedd dim un arwydd pendant fod y corff yr oedd Guto wedi ei weld wedi bod yn gorwedd yno. Bu'r ddau blisman yn cerdded o gwmpas yn hir yn chwilio ym mhob twll a chornel am unrhyw beth a allai brofi iddyn nhw bod stori Guto'n wir, ond chawson nhw ddim byd. Fe awn ni â ti adre nawr, Guto, meddai'r Inspector, heb godi ei lais. Ond fe alla i gerdded, meddai Guto. Na, fe awn ni â ti adre yn y car. Roedd llais yr Inspector wedi codi ychydig, ond, dechreuodd Guto eto, ond corodd yr Inspector ei law. Rydyn ni am gael gair bach â dy rieni. Rwy'n meddwl fod rhaid iddyn nhw gael gwybod beth sydd wedi digwydd heddi, Suddodd calon Guto, a nawr byddai ei fam yn siŵr o ddod i wybod ei fod wedi colli'r ysgol, a beth fyddai pobl fusneslyd y stryd yn feddwl pan welen nhw fe'n cyrraedd yng nghar yr heddlu, byddant yn siŵr o feddwl ei fod wedi bod yn lladrata neu rywbeth tebyg. Cyrhaeddodd y car mawr pen-dre a stopio o flaen drws rhif tri. Digwyddai Misus Evans, mam Guto, fod yn edrych allan drwy'r ffenest ffrynt pan ddigwyddodd hynny. Car y polis! Pan oedd hwnnw'n aros o flaen drws ei thŷ hi, gwelodd y Constabl Llewelyn ddod allan o sedd y gyrrwr. Yna, gwelodd yr Inspector, a, Guto! Guto! Beth oedd Guto'n ei wneud yng nghar yr heddlu? Teimlodd Misus Evans yn gynhyrfus iawn. Roedd e wedi gwneud rhyw ddrwg yn yr ysgol, wedi dwyn neu wedi bod yn ymladd, neu a oedd e wedi cael damwain. Ond gwelodd ef yn cerdded tu ôl i'r Inspector at y tŷ. Na, doedd e ddim wedi cael damwain. Clywodd y drws yn agor, a cherddodd Guto i mewn o flaen y ddau blisman, a golwg wedi difaru dod i'r byd arno. Be sy'n bod? gwaeddodd ei fam. Be sy wedi digwydd? Gan bwyll nawr, Misus Ifans, meddai'r inspector. Does dim byd wedi digwydd. Dim byd wedi digwydd? Pan mae Guto wedi dod adre o'r ysgol yng nghar yr heddlu, te? Guto, gwed wrth dy fam be sy wedi digwydd. Ond yr inspector atebodd eto. Fe ddaeth eich mab i swyddfa'r heddlu rhyw awr yn ôl i reportio ei fod e wedi gweld murder. Murder! torrodd Gwen ifanc ar ei draws. Murder? Yn yr ysgol? Na, na, meddai'r inspector yn amyneddgar. Estedwch lawr nawr os gwelwch yn dda, ac fe gewch chi wybod y cyfan, Dyfi. Weles i ddyn yn cael ei wthio mas o ddrws y trên ac yn cwmpo ar y lein. Guto oedd wrthi nawr. Cododd Misus Evans o'r gadair roedd hi newydd eistedd arni. Roedd golwg ddig iawn arni. Dwyt ti ddim wedi bod yn yr ysgol! Rwyt ti wedi bod yn mytsio, yn dyfe? Fes ti i weld yr hen dren 'na oedd yn dod trwy stesion Maes Gwyn heddi yn lle mynd i'r ysgol? Roedd ei llais yn mynd yn uwch o hyd, nes roedd hi yn y diwedd yn gweiddi dros y lle. Dyma'r funud yr oedd Guto wedi hofni. Roedd ei fam wedi dyfalu'r gwirionedd, sef ei fod wedi cadw draw o'r ysgol heb ddweud wrthi. Dim ond trene, hen drene, sy ar 'i feddwl e, meddai Gwen Ifans yn fwy tawel, gan droi at y ddau blisman. Pe bydde fe'n rhoi mwy o sylw i'r gwersi yn yr ysgol, a llai i'r hen drene 'na, fyddai gwell siâp arno fe. Ond na, dyw'r ysgol 'n cyfri dim gydag e. Be' sy'n mynd i ddod ohono fe? Wn i ddim. Cydiodd y Cwnstabl yn ei braich a'i harwain yn ôl at y gadair. Eisteddodd Misus Ifans a rhoi ei phen yn ei dwylo. Teimlai guto'n ddig wrtho'i hunan. A oedd hi'n mynd i grio? O, gobeithio nad yw hi ddim yn mynd i grio, meddyliodd, ond corodd Misus Evans ei phen yn sydyn ac edrychodd yn syn ar y ddau blisman. Wel, meddai, o Siôn wedi cael ei ladd? Wyddon ni ddim, Misus Evans. Fe ddwedodd eich mab i fod e wedi gweld dyn yn cael ei daflu allan trwy ffenest neu ddrws y trên gan ddyn arall, ac fe ddwedodd fod y dyn wedi twmlo lawr i'r cae a gorwedd fanni fel tae e wedi marw. Ond pan aethon ni'n tri draw i edrych, doedd dim byd yno. Dim corff nac unrhyw arwydd fod corff wedi bod yno. Corodd Gwen Ifans o'i chadair unwaith eto. Y tro hwn edrychodd yn ffyrnig, nid ar Guto, ond ar y ddau blismon. Ydych chi'n awgrymu fod y mab i wedi twyllo? gofynnodd. Bu'r inspector yn ddigon doeth i wenu. Wel, Misus Ifans, fe ddwedodd eich mab wrthon ni fod yna gorff marw yn gorwedd mewn cae yn ymyl y reilffordd, ond pan aethon ni yno, doedd yna ddim byd. Barnwch chi wedyn a oedd eich mab yn twyllo neu beidio? Nagon, welis i e'n iawn, meddai Guto'n syrth ond yn benderfynol. Falle na welodd e fyrder, ond rwy'n siŵr iddo weld rhywbeth, ategodd Gwen Ifans. Dwi erioed wedi ddale fe'n dweud celwydd. Ond fe dwyllodd e chi fod yn mynd i'r ysgol heddi ond daeth e ddim, meddai'r constable tew. Gwridodd mam Guto, a bu distawrwydd yn y stafell am eiliad. Yna, meddai hi, Na, ddwedodd e ddim i fod yn mynd i'r ysgol heddi, Gadael i fi gredu fod e'n mynd i'r ysgol nath e, ac mae hynny'n beth digon drwg. Tra mae Guto'n falch o'i fam, roedd hi, beth bynnag, yn barod i achub ei gam. Cafodd geiriau Misus Ifans effaith ar yr inspector, roedd e'n adnabod pobl, a phlant hefyd, yn go dda, ac roedd e wedi penderfynu, ar ôl dod i nabod Guto a'i fam yn well, nad pobl ddrwg, gelwyddog oedd yr un ohonyn nhw. O'r gore, meddai, fe adawn ni bethau fel y maen nhw am y tro. Fe fyddwn ni'n gwneud ymholiadau pellach yn ystod y dyddiau nesaf 'ma. Ond, meddai gan edrych i wyneb Guto, os na ddown ni o hyd i ryw wybodaeth i brofi dy fod ti wedi dweud y gwir, wel, fe fydd raid i fi alw Mat Toi gael gair gyda ti. Trodd ar ei sawl blac allan ag ef. Aeth y constable ar ei ôl. Caeodd y drws yn glep. Yna, Clywodd y ddau yn y tŷ y car mawr yn cychwyn. Guto, meddai Misus Ifans, rhag dy gilydd di mitsio a fi'n yn meddwl dy fod di'n saff yn yr ysgol. Mae'n ddrwg gen i, Mam, ddigwyddith e ddim 'to, rwy'n addo i chi. Ond roedd y Royal Scotsman yn dod trwy Station Maes Gwyn, chi'n gweld. Tua dy Royal Scotsman, ie, a'r dwl i 'ma dy fod ti wedi gweld murder. Weles i fe, meddai Guto'n styfnig, ond yn isel.